फेरसँ शुरू करू फेरसँ किरण फेर फेरसँ शुरू करू आब अखन आयल है अथी पर हम इम्हर से रिमूव भऽ रहल छी
फेसबुक पर ज्वाइन करिए हेलो की करिए फेर से फेसबुक पर लाइव आइए नहि आवाज आबि रहल छै की कयल जाय कियाकि दू मिनट रुकू हम कनि पूछ लै छी

आब आवाज आबि रहल छै सब किछु क्लियर अछि हम्म हाँ फेर से शुरू करिए हम फेर से हाँ, शुरू शुरू करू करूंगी शुरू करू हाँ ओके ठीक छै हम फेर से शुरू करै छी तऽ फेर से हम सब गोटे के शुभ दुपहरिया करै छी कहै छी सम्पूर्ण सशक्त कर्ण महिला समूह के बहुत मे सबके स्वागत करै छी जते पैघ छथिन हुनका चरण स्पर्श और जते छोट छथिन हमर संगी सब छथिन हुनका खूब खूब खूब रास प्यार आइ हमर पहिल लाइव अछि एहि प्रोग्राम ई पेज पे हमर पहिल लाइव अछि और हम चाहब कि अहाँ सब हमर संग बनल रहू एहि पेज पे हम नया छी शायद कुछ लोग लेल हम पुरान छी सब कुछ लोग हमरा जाने हेथिन और किछ लोग शायद नहीं जाने हेथिन तो हम अपन परिचय फिर से द रहा छी हम किरण प्रकाश मुजफ्फरपुर से हाँ हम किरण प्रकाश मुजफ्फरपुर से आ नया ग्रुप नया समूह आ हम एहिमे हमरा चंचला दीदी जोड़लथि ओहि ला हुनका बहुत बहुत धन्यवाद देखे छियै नया छै सब कुछ सब लोग के नया सब देख रहल छियै तऽ हमरा बहुत नीक लागि रहल अछि आओर की कहू हम नया समूह छै सब कुछ नया छै तऽ नया जोश छै नया एहिठाम सब जेना नया घर मे हम प्रवेश करै छी तऽ सब कुछ नया होय के चाही ओनाहिये नया समूह अछि तऽ नया सकारात्मक सोच होइके चाही ऊर्जा होइके चाही बिलकुल नया जोश होइके चाही नया कार्यक्रम नया बातचीत और हम सब कुछ नया से करबे बिलकुल पॉजिटिव तऽ आइ जे छै से हमर पहिल कार्यक्रम अछि और अहाँ सबके सहयोग चाहे छी अहाँ सब आइ हम पर, पर हमर जे कार्यक्रम अछि एकर नाम अछि परिचर्चा एक सामूहिक विचार तऽ आइ जे हम परिचर्चा कऽ रहल छी ओ अछि नारी सशक्तिकरण पे अहाँ सब सोचैत है नारी सशक्तिकरण तो वुमेन्स डे तो चलि गेलै तऽ ई किरण के की अखन पड़लै या जे वुमेन्स डे मना रहल छै वो एक मई के जखन कि और सब जगह छुट्टी छै आइ जे छै से सब जगह छुट्टी रहै छै मजदूर दिवस लोग मनाबै छै तऽ आइ की भऽ सकैत छै जे एहि टॉपिक लऽ के एलखिन हमर बस एक सवाल अछि कि जखन पूरा दुनिया मे छुट्टी होइ छै मजदूर दिवस के आइ एक मई के सबके रिलैक्स करे ला एते कि मशीनो सब रिलैक्स करे छै तऽ की हम गृहिणी रिलैक्स करै छियै कि हमरा सबके छुट्टी मिलै छै बस एकटा ई जिज्ञासा लऽ के कि हम नारी सब कते सशक्त छी और ई सशक्तिकरण होय की छै ई सवाल लऽ के हम आइ उपस्थित भेलहुँ क्योंकि देर बहुत भऽ गेलैया और हमर साथी सब हमर गेस्ट सब हमर अतिथि सब इंतजार कर रहल छथिन हम सब कार्यक्रम हुनका से शुरू करै छी बाकी जे बातचीत है हम बाद में करब

आ हम्म, एते बढ़िया ग्रुप खोललखिन हैं और हमरा इनवाइट केलौं अहाँ सब अतिथि के तौर पर बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद और सब पैघ के प्रणाम और छोट के हमर आशीर्वाद अच्छा सशक, सशक्तिकरण जे छै एकटा एहन शब्द छै ओकर हम अहाँ के ई जवाब देब कि जेना कोनो समुदाय या संगठन होइ छै तऽ ओहि हम्म, समुदाय अ, या संगठन मे पुरुष सेहो रहै छथिन महिला सेहो रहै छथिन तऽ आब ई ओहिमे देखल जाइ छै कि ओहि संगठन या समुदाय मे प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक हम्म, तौरसँ सामाजिक रूपसँ शैक्षिक रूपसँ लैंगिक रूपसँ राजनीतिक रूपसँ सक्षम छथि कि नहि ठीक छै अगर नहि छथिन तऽ हुनका सुधार के जरूरत छनि यानी कि हुनका सशक्त करे के जरूरत छै जाहि मे देखल गेलैया कि महिला के स्थान जे छै ने अखनो मतलब सशक्त हेबाक चाही अखनो जे छै से महिला के स्तर बहुत जगह सशक्त नहि भेल छै अर्थात हुनका

हम हमरा अंदर वो आत्मविश्वास पैदा नहीं हो छे जे हम किछ क सकिए खाली पुरुष वर्गे क पावे छथिन महिला नहीं क पावे छथिन ताहि द्वारे की भ रहल छे कि नारी सशक्तिकरण के जोर देल जा रहल छे अहा नहीं सुने थे पुरुष सशक्तिकरण बेसी तो सुने हाँ, थे नारी नारी सशक्तिकरण के जोर देल जाए छे कारण अखनो छे बहुत जगह छे वएह नारी जे छथिन से बाहर बहुत भाषण दऽ कऽ आबै छथिन लेकिन जखन घरमे अबै छथिन तऽ हुनकर एकटा अलग रूप होइ छै लेकिन ओ चीजके मतलब हर जगह बराबरीमे आनैके छै चाहे एकटा नारी दोसर नारीके या एकटा पुरुष दोसर पुरुष नारी नारीके या पुरुष पुरुषके एक्के भावनासँ अगर देखै छथिन हर तरहसँ सक्षम ओकरा करै छथिन तखन हम सब सशक्तिकरण के ओर जा रहल छी नहीं तो बस खाली भाषण के तौर पर रह जाइए बस तो यह सशक्तिकरण हो बहुत बढ़िया यानी कि हमर अंदर के जे क्षमता छे ओकरा बाहर आन का और हम्म। उ जे छे से ओकरा मजबूत क के हम कुछ कुछ करना है ओकरा हम्म। सशक्तिकरण कहे सशक्तिकरण छी मतलब हम कंधा में कंधा मिला के चलिए अगर हम कोनो क्षेत्र में छी कोनो हम्म। कोनो आदमी महिला होय पुरुष होय तो हमरा हम्म। कोई मतलब ई नहीं कहे जे नहीं तू नहीं कह सके छी तू केना कह सके छी पुरुषे कह सके छी नहीं ई चीज नहीं हेबाक चाहिए हमहूँ कह सके छी पुरुषो कह सके छथिन तऽ इएह जे छै से हमरा ई चीज के दूर करे के लेल नारी सशक्तिकरण के जोर देल जा रहल छै बहुत बहुत बढ़िया बात है बहुत बहुत बढ़िया बहुत नीक। धन्यवाद सब धन्यवाद बहुत गोटे से हमर आग्रह अछि कि जे टॉपिक चलि रहल छै ओकरा बहुत नीक से सुनियो और समझियो कियाकि बहुत गंभीर मुद्दा छै और ई हम्म। अपना सब लेल ही अछि विशाखा भाभी जुड़ चुकल छथिन दीदी हम रेखा सुमन भाभी से एकटा चीज गलती भ गेलै कि हम अहाँ से अहाँ के परिचय ले ले हम पूछ नहीं नहीं कोनो हम हाँ, हमर अहाँ अपन परिचय जरूर द दियो जरूर द दियो ना हाँ, जरूर, समूह में हम नया अहाँ नया छी कनी हमरा से मिस्टेक हो गया हाँ। पहिल छिए त कनी हमरो अच्छा विशाखा बहिन सेहो जुड़ि गेलखिन हेँ हँ बहुत बहुत स्वागत अछि हँ अच्छा
थैंक यू किरण जी थैंक यू चंचला दी खुश रहू अहाँ सबके एकटा बात हम कहऽ चाहब कि आइ जे टॉपिक छै ओ जे हमर तीनों जे हमर अतिथि जुड़लखिन या खुद में अपना आप में एक सशक्तिकरण के उदाहरण छथिन सशक्त महिला छथिन एहि लेल हिनका सबके एतऽ आबे लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद करैत छी हुनका आ पूरा धन्यवाद सम्पूर्ण समूह के तरफ से धन्यवाद दै छियै हँ ठीक छै तऽ हम आ, परिचय दऽ दै छी हमर नाम भेल रेखा सुमन हमर नैहर भेल सीबी पट्टी सासुर नवानी और हम अखन आ, बैंगलोर में एक ए, हिंदी शिक्षिका के तौर पर कार्य कऽ रहल छी वाह

हिंदी शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रहल छी
किरण जी एकटा रिक्वेस्ट छै हमर हमर हम्म। बेटी के क्लास छै तो हमरा निकले के पड़े हम तना अपन विचार रख दी छी एक महिला के सशक्तिकरण पे चाहे जे महिला केना सशक्त भ सके छै ए विचार पे हाँ, बिल्कुल अहा अहा बिल्कुल अपन विचार दे दियो सही में लिखा जाय छै चर्चा करे ला हम प्रोग्राम के लेट से कनी शुरू भेले टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ओइ लेल हम क्षमा चाहब
तऽ हमसब हमसब जे एक महिला के केना सशक्त करे के अछि ई विषय पे हम सब चर्चा करेला रेखा दीदी आयल छथिन और सब दीदी सब छथिन ई हम सशक्त केना कर सके छी एकरा बारे में हमरा जानकारी होना बहुत जरूरी छै कि लेडीज के हम सब केना सशक्त कर सके छी जेनाकि हम कहै छी कि हमर हस्बैंड जेना बैंकमे एकाउंट खोलै छथिन चाहे कि ओ एकाउंटके बारेमे हमरा पूरा डिटेल बुझल अछि एल आई सी मे अगर ओ पॉलिसी करबाबै छथिन या कोइ शेयर लै छथिन ओकरा बारेमे हमरा जानकारी छै अगर हमर हस्बैंड टूर पे छथिन हम इनकम टैक्स केना रिटर्न फाइल कर सकै छी एकरा बारेमे हमरा जानकारी छै हम सशक्त छी हम निर्भर छी आत्मनिर्भर छी खुद पे फिर की होइ छै कि अगर हमरा एन प्रॉब्लम छै कि हमर एडमिशन हमर बेटा के खुद से करावे के छै टिकट करावे के छै हमरा कंप्यूटर के नॉलेज अछि तखन हम आत्मनिर्भर भऽ सकै छी तऽ ई सब जे सब छै बहुत जानकारी हमरा सबके जरूरी छै ई होवा के चाही तखन एक महिला सशक्त भऽ सकै छै आजकल के इक्कीसवीं सदी में और हम सब जे छै ओ में तालमेल मिला के आगू बढ़ रहल छी ठीक छै कोई भी सशक्त हो से लेट सशक्त महिला के तीन टा पिरामिड हो छे आत्मनिर्भय आत्म आत्मनिर्णय मतलब और हम्म। एक समानता आत्मनिर्भय के मतलब अहाँ इतने सक्षम छी कि कोई भी चीज करेला पहले अहाँ मतलब कॉन्फिडेंस से कि हम काज कर रहा छी कर सकी छी आत्मनिर्णय मतलब अहाँ के निर्णय लेके पड़ते कि हम बी एड करेम हम ई जॉब करेम हमरा ई नहि करैके अछि हमरा ई हमर अपन पर्सनल विचार छै ओहि हम कह रहल छी बहुत सही अछि निर्णय अहाँके खुद अगर कह रहल छी केकरो दबाव में नहीं छी फैमिली के सपोर्ट में छी अहाँके हस्बैंड के सपोर्ट में हम एतऽ लेडीज के बात कर रहल छी नॉट गर्ल्स तो ओ निर्णय अहाँ कर सकै छी बहुत चीज के होइ छै कि अहाँके बेड़ा अगर अचानक जा रहल छै फ्लाइट के अहाँ टिकट कटा सकै छी बहुत एहन तरह के छोट छोट जे जे चीज छै जे अखनो तक महिला सब नहीं कर पा सके छै तऽ ई से धीरे धीरे की होइ छै ने कॉन्फिडेंस बढ़ै छै जेना हमहूँ पहिले हाउस वाइफ छलियै धीरे धीरे हमरो कॉन्फिडेंस आयल कि चलू हम अपन अ, मतलब हमरा जे चीज पसंद छै हम ई कर सकै छी हम अपन हस्बैंड से पुछलियै कहलखिन ठीक छै कर, करो फैमिली से सपोर्ट भेलै समाज के सपोर्ट भेलै तखने हमसब एक अ, सक्षम नारी एक सशक्त नारी बन सकै छी और सशक्त नारी के भेल कि जे स्टार्टिंग छे शुरुआत छे हम सब एक सशक्त महिला छी नो डाउट रेखा दीदी सशक्त महिला छथिन दीदी आहू सशक्त महिला छी जे भी सब सशक्त महिला छथिन हम सब कितने के सशक्त करलिए तो हम अपन स्टार्ट अपन घर से काज वाली से करलिए उ काज करे छले और जे ओकर हस्बैंड छले स- उ तो होइबे करे छल शराब उराब में पी के खत्म कर दे छले तो कहलके कि दीदी मेरा बैंक में एक अकाउंट खोल दीजिए ना पहले हम ओकरा खोलिए फिर गुजरात में ओकरा खोलिए ओकरा बाद हम पांच लेडी के अकाउंट अपने साथ में ले जाके अकाउंट खोलिए ओकरा सबके नहीं आवे छे आधार कार्ड छे लेकिन केना अकाउंट खोलल जाए छे पढ़ल लिखल छे तखन एक कॉन्फिडेंस नहीं एक सशक्त मतलब आत्मनिर्भरता नहीं कि नहीं दीदी आम करू

ओ कपड़ा के धोई छथिन पता नहि केना करै छथिन यूज करै छथिन तऽ फिर हम एलियै तऽ हम कहलियै कि अहाँ सब पैड एतौ नहि तऽ पैड तऽ बहुत पाइ लागै छै ई होइ छै ओ प्रॉब्लम छै ओ प्रॉब्लम छै तऽ एतेक जते भी सब जे झाड़ू पोछा सोसाइटी मे करै छथिन सबके हम हर मंथ में तो नहीं हर छह महीना पे सबके पैड बांटे छी और ताकि उ सब ले सकथिन तो उनका सबके कॉन्फिडेंस आयल कि अरे ई तो बहुत बढ़िया छै लगाओ अब फेंक दे इससे इन्फेक्शन नहीं होइ छै आ कोई भी समाज बिना महिला के आगू नहीं बढ़ सके छे एक सर्वे में पता चलल छे कि अगर लेडीज आर्थिक रूप से सक्षम छे तो उ देश के 30 से 40 परसेंट विकास भ सके छे एक सर्वे में ही आयल छे हम पर्टिकुलर कोई देश के बारे में नहीं मतलब ऑल ओवर कह रहल छी और तेसर कि महिला के सशक्तिकरण की जरूरी छे

ठीक ने दीदी रेखा दीदी रुकावट अछि हम्म, बहुत हाँ। रुकावट के की अहाँ बता सके छी हम बताबे छी सबसे पहले रूढ़िवादिता परंपरा परिवार के कोई सपोर्ट नहीं दोसर पुरुष प्रधान देश पुरुष प्रधान परिवार तेसर शिक्षा के अभाव हम्म, हम्म। और चौथा अगर अहाँ कतो काज कर रहल छी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहल छी ओतऽ अहाँ के यौन शोषण आजो तक भऽ रहल छै अखन न्यूज में छै ना सब रोड पे लेडीज सब बैसल छथिन यौन शोषण भऽ रहल छै ना कितने हम सब हम्म। आगू बढ़ गए हम सब कत इक्कीसवीं सदी में जी रहे छी लेकिन महिला के सशक्त करेला लोग पाछू ढकेले छथिन तो ई जे छी सब चीज से हम सब जे बाज ले छी अरे सशक्त कहे छी अहाँ हम्म। पांच महिला के सशक्त करू अहाँ दस महिला के सशक्त करू हमरा बहुत बड खुशी छै कि हम पांच महिला के अकाउंट खोललिए ओकरा सबके पैड दै छी अंधजन में जाइ छी जे लेडी सब अंधा छै ना ओकरा सबके साथ बहुत क्रूअल स्थिति छै मतलब हम जाइ छी हम एकटा कंटिन्यू जाइ छी अंधजन में अपन सोशल वर्क करै छी पर्सनली तऽ सब चिन्है छै ओतऽ सबके कपड़ा पहने के ढंग नहि छै मतलब होइ छै ना ओकरा कोई कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम छै ओ नहि डिटेल बता सकै छै ओमे हम हेल्प करै छी

तो हमर तो ये विचार छे बहुत नीक विचार अछि अहाँके बहुत उच्च विचार अछि और यह कारण छै कि हम चाहे छलिए कि आखिर कुछ तो मिला ऐसे कुछ हमरा सबके आइडिया मिला कि केना खाली कहे से तऽ नहि हेतै केना कऽ सकै छी एते सक्षम छी कि जे हँ पांच लोग के जरूर कऽ सकै छी सक्षम छी किरण जी हमरा बस एते रिक्वेस्ट छै अहाँ पांच लोग के सशक्त करू बस ओकरा बाद देखू कितने अहाँ के खुशी भेटे छै हम ई चाहे छी ई जे लड़ाई छै बिल्कुल अपन आस पड़ोस से शुरू करू अपन घर से शुरू करू अहाँ काज वाली से शुरू करू पड़ोस से बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल सब गोटे एते नीक विचार सुन रहल छी और अपना आप में जरूर संकल्प करू जेना विशाखा

अहाँ एहि क्षेत्र मे भी आगू जा जरूर सकै छियै अपन कैरियर बना सकै छियै आ ओहि लेल हुनका हैड सॉफ छै कियकि ई क्षेत्र मे जाय लेल बहुत हिम्मत के और बहुत तऽ मतलब कहै छै मेहनत ने चाही बहुत हँ मेहनत बिलकुल बिलकुल जिगर चाय तऽ ओ एकटा दरवाजा खोललखिन ये और हम देखलियै कि हुनकर दरवाजा खोले के बाद बहुत लोग आगू बढ़लखिन य एहि नहि लेल हमरा हुनका बड बहुत खुशी बहुत भेल बधाई खुशी बहुत खुशी बहुत बहुत खुशी लागल कि लोग आगू कुछ लोग तो आगू धीरे धीरे बढ़ रहल छथिन हम्म, हम्म, तो बहुत खुशी बिल्कुल लागल। बिल्कुल बहुत बढ़िया आर अहाँ के चूंकि हिनका स- समय नहीं छेन हिनका साढ़े तीन भ रहल छेन और जाय के छेन ते द्वारा हम हिनका विदा करबेन बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ अपन एते बढ़िया विचार रखलहुँ सबके हमरा समक्ष औरो बहुत बाजे के बहुत छे धन्यवाद लेकिन टाइम के अभाव में नहीं बचल हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया एक बात हम ठीक बात छै बाजे के चाहे छी कि कोई जरूरी नहीं छै अहाँ जॉब कर रहल छी या आर्थिक रूप से अपना स्ट्रांग समझै छी तखन अहाँ मतलब सशक्त महिला छी हम्म। अहाँ जखन बियाह भऽ जाइ छै तऽ ओते अधिकार अहाँके पति पे छै अर्धनारेश्वर छी हम सब रूप में ना सीता छी ना तो राम अपन शक्ति के पहचाने के थे अपन शक्ति के पहचानो ओकरा आगे बढ़ो सब चीज के जानकारी रखू बैंक अकाउंट से लेकर घर के लेकर हर लोग के परिवार के नेचर सिग्नेचर और बाद विवाह वैल्यू सब चीज सब क्षेत्र में हमरा सबके आगे बढ़े के अछि आगे बढ़े के पॉइंट बहुत जरूरी छै कि लैपटॉप हम केना चलाबी छी जरूरी नहीं छै कि हम जॉबे करके अपन सक्षम भ सके छी हम्म, लोग घर के हम्म, हम्म। अखन की बियाह के सबटा सामान मिले छै मिथिला के कितने नीक हमरा तो बहुत बढ़िया लागे छै कोई लहटी बेच रहल छथिन

तऽ फेसबुक के माध्यम से तऽ जरूर चिन्हैत हयब लेकिन कते नहि चिन्हैत हयब तऽ हम कहि दी हमर नाम बबली मीरा अछि हमर नैहिरा हनुमान नगर अछि आओर सासुर इजोत अछि हम वर्तमान मे जमशेदपुर मे रहै छी आओर हम घरेसँ नाइन्टी टूसँ से हम हस्तकलाके पूरा क्लास चलबै छी मिथिलाक्षर सिखबै छी कैथी सिखबै वाह छी घरेसँ घरके वाह काज कऽ आओर हँ हम बहुत सुन्दर खेलौं हें आगू आओर हम इएह करै छी घरसँ जते आ जे महिला खास कऽ आर्थिक रूपसँ कमजोर छथिन हुनका हम विशेष जोर दै छियनि आ हुनकर हुनर के चिन्है छियनि जे की हुनका मे गुण छनि ओ की कऽ सकैत छथिन के अदौरी बना सकैत छथिन की पेन्टिंग कऽ सकैत छथिन तऽ हुनका कहि कहि कऽ प्रोत्साहित केलहुँ जे अहाँ ई काज करू आ एहि मे आगू बढ़ू वाह आ जरूर पढ़ब तऽ हमर सभ महिला सब हमर सोच अछि हूँ हूँ हर महि तखने सशक्तिकरण हेतै हमसभ ओकर हुनर पहचानबै जब जाहि समुदायमे हम रहै छियै हूँ किन कोन लेडीज मे की गुण छै खुद लेडीजो के बुझक चाही हम कविता लिख सकैत छी सिलाइ कऽ सकैत छी कि खेनाइ बना सकैत छी आर हमरो काज छै जे ओहि समूहमे ओहि महिलाके हूँ की गुण छै ओहिमे हम आगू बढ़ेबै तऽ ओ महिला निश्चित रूपसँ आगू बढ़थिन ई हमर सोच छै बहुत बढ़िया ताहि सोच अछि और बहुत एहि बढ़िया पर अहाँ बहुत काज भी बढ़िया क रहल छियै बहुत लोग आगू भी बढ़लखिन अहाँके देख के हँ तऽ हम अपन दू लाइन के कविता कहि कऽ हम समाप्त करब अपन किया तऽ हम कनि अस्वस्थ छी बिलकुल हमरा बिलकुल जाहिमे बिलकुल तऽ हम दू लाइन लिखने हूँ छी हम अपन कविता के उएह कहब सुन्दर भारत हूँ सुन्दर भारत सुन्दर मिथिला

जन्म लेलहुँ तऽ किछु कऽ कऽ जाएब जन्म लेलहुँ तऽ किछु कऽ कऽ जाएब नाम राखब अहाँ याद यौ मने किछु एहन काज करब जे नाम रहत बुझलियै जुगल जोड़ी जुगल जोड़ी बनबै छी हम विवाहक ग्रुप अछि हमर हम निस्वार्थ जुगल जोड़ी बनबै छी हम निःस्वार्थ भावसँ सेवा यौ ओकर हम कोनो चार्ज नहि लै छी एतऽ तक हम बियाह ठीक करबै छी हुनका हम ई नहि कहै छियनि हमरासँ सामान लिअ जतऽ हूँ लिअ हूँ हँ ओकर कोनो चार्ज नहि सिर्फ एक जोड़ा वाला फोटो दिअ हम फेसबुक पर धऽ देब

तबियत खराब रहितो ताहि दुआरे फेर हम हिनका बारे में हम एक लाइन कह चाहे छी बिल्कुल बिल्कुल लोग के परिचय पूछे पूछत काल में कहे छे जे अहाँ की करे छी आ हम्म। हिनका पूछियो जे अहाँ की नहीं करे छी प्रत्येक चीज करे छथिन ना जे की नहीं करे छथिन से अहाँ ने हमरा पता या जे की नहीं करे छथिन जी हम बहुत महान अहाँ खूब सशक्त महिला छी अहाँ पर हमरा गर्व अछि

गोर लागै छी देखियौ ई कते बढ़ियाँ बात छै कि जे एक नारी एक नारी के सम्मान दऽ रहल छथिन बहुत बहुत बोलै छी स्वागत देखा अर्चना अर्चना बहिन अहाँके बहुत बहुत स्वागत नमस्कार धन्यवाद अ, धन्यवाद नमस्ते अर्चना हम दीदी रेखा सुमन दी के अ हुनकर पूरा बात जे छै से हम चाहबै कि अपन पूरा बात कऽ रखथिन अपन विचार रखथिन हिनकर से की नाम चूँकि हिनका हम बीच मे रोकि देने रहियनि

छह आदमी तऽ जुड़ि सकै छै एक बेर मे हँ हँ बिलकुल बिलकुल ओ हँ सुनैत हेथिन हमरा ओ कह हम कहलिन हुनका कि शुरुआत अहाँ करियौ लेकिन ओ हूँ कहलखिन कि नहि सबके अहाँ अनियौ हँ नहि अहाँ तऽ रहबे करियौ ओहो रहितथिन तऽ आओर नीक लैगतै नहि नहि हमरा सुनियौ ने हमरा कहलखिन कि नहि सबके अहाँ सबके पहिले आबऽ दियौ सबके विचार राखऽ दियौ हूँ सब हम सबसे अन्त मे आयब हम कहलियै किया

तऽ हम रेखा सुमन भाभी के जे छै से बहुत देर से रोकने छियैन कियाकि हुनका कोनो बात अगिला नहि एकटा आओर कार्यक्रम मे जाय के छैन तऽ हम हुनका हँ जल्दी छोड़ि दै छियनि तऽ हँ हम हमर जे हुनका से सवाल छलै ओ तऽ ई रहि गेलै हम एकटा बात अहाँ से पूछऽ चाहै छी हमर तऽ प्रश्न अछि कि जी आर्थिक रूप से जे छै से हमरा सबके मजबूत भेनाय आर आर्थिक रूप यानि कि पैसा हम सब जे कमा रहल छी नौकरी कऽ रहल छी कि सिर्फ ई काफी छै एगो महिला के सशक्त होइ लेल नहि सिर्फ आर्थिक रूप से ही रूपसँ सशक्त भेनाय हमर सवाल ई छै नहि कि कि आर्थिक रूप से सशक्त भेनाय कि महिला सशक्तिकरण नहि अछि नहि आ सिर्फ अहाँ आर्थिक रूपसँ कोनो महिलाके अहाँ सशक्त कऽ देबै लेकिन ओहि महिलाके अहाँ सम्मान नहि देबै तऽ ओ अर्थ कोन रूपे कामके एतै तऽ आर्थिक सहित जर मतलब आर्थिक सहित ओ महिलाके सम्मान भेटबाक चाहिए हुनकर आत्मविश्वासमे कमी नहि अयबाक चाहिए अहाँ देखबै कि ककरो अहाँ अगर अहाँ सहायता कऽ दै छियै ठीक छै ओ समर्थ भऽ गेलखिन हुनका पास पैसा कौड़ी सभटा भऽ गेलै लेकिन कोनो जगहसँ जखन ओ गुजरै छथिन तऽ हुनका एहन बात कहि देल जाइ छै जेकि हुनकर मोनके तकलीफ भऽ जाइ छै तखन तऽ ओ इएह सोचथिन कि हम एते पैसा कमा कऽ की केलहुँ जखन हमरा सम्माने नहि भेटल तऽ जखन कि हुनकर कोनो गलती नहि रहै छै तऽ जरूरी नहि छै हँ लेकिन एकटा बात छै कि महिला के जे छै ने से अपना आप के आर्थिक रूप से सक्षम कऽ लेबाक चाहिए ओकर बाद जे छै से की होइ छै ओ समाज के हर तरह से जवाब दऽ सकै छथिन बहुत धीरे से जवाब दऽ सकै छथिन कि हँ मतलब अगर हमरा मे कोनो कमी छै तऽ अहाँ बताउ लेकिन की भऽ जाइ छै महिला एकटा आर्थिक रूप से सक्षम नहि रहै छथिन तखन जे हुनका कोइ किछु कहै छै तऽ ऑलरेडी हुनका अन्दर ई कुण्ठा रहै छै हम्म, तऽ हमर ई कहनाइ छै कि आर्थिक रूप तऽ जरूरी छैहे साथमे हुनका अहाँ आर्थिक रूपसँ नहि बल्कि हुनका अहाँ हुनकर आत्मविश्वास पहिले बढ़ाबियौ अच्छा ई जरूरी नहि छै कि अगर महिला घरमे एकटा हाउस हाउस वाइफ छै तऽ ओकरा मतलब ओ अगर खुश छथिन हाउस वाइफ बनि कऽ हर हुनका हर तरह से सम्मान भेटे छै तऽ ओहो हुनकर जिनाइ बहुत बड़का चीज छै अगर ओ नहि चाहे छथिन जॉब करे ला ओ नहि चाहे छथिन हमरा कोनो पैसा नहि कमाई के अछि हमरा बहुत सम्मान भेट रहल है तऽ हुनका अहाँ जीत नहि कऽ सकैत छियै जबरदस्ती नहि कऽ सकैत छियै कि अहाँ नहि पहिले आर्थिक रूप से अथी सक्षम भऽ जाउ ऑलरेडी ओ सक्षम छथिन एकटा हाउस वाइफ एज ए हाउस वाइफ ओ सक्षम छथिन लेकिन ताहि दुआरे कहि रहल छी कि मतलब सबसँ बड़का चीज होइ छै महिलाके साथ जे अहाँ हुनका कन्धामे कन्धा मिला कऽ चलै छियै ओ बहुत बड़का सहारा होइ छै ओ तऽ जरूरी नहि छै हँ सम्मान दै छियै हुनकर आत्मविश्वासके बढ़ाबै छियै ओ सबसँ बड़का चीज होइ छै हर चीज मतलब आर्थिक मतलब नहि होइ छै हर चीज मतलब अर्थके रूपसँ नहि बढ़ायल जा सकै छै अहाँ मतलब कोनो पुरुष छथिन कोनो महिलाके विवाह कऽ कऽ घरमे लऽ अनै छथिन आ हूँ यदि हुनका ओ सम्मान नहि दऽ रहल छथिन बस हुनका आर्थिक रूपसँ मजबूत कऽ रहल छथिन तऽ ओ हुनकर मतलब सम्मान नहि भेलै ओ नहि छै सक्षम नहि यानि कि भेलखिन ओ यानि महिला हम सक्षम अहाँके नहि सब कुछ भेलखिन पूरा कऽ रहल छी अहाँ के हम पाइ कौड़ी दऽ रहल छी अहाँ के हर चीज हूँ पूरा कऽ रहल छी लेकिन हूँ हम अहाँके सम्मान नहि दऽ रहल छी हँ तऽ ओ तऽ अहाँके हम मतलब हँ तऽ तऽ हुनकर तऽ ओ अन्दर में ओ चीज तऽ रहि गेलै सक्षम तऽ नहि भऽ सकलखिन सामर्थ्य हुनकर मतलब दिन पर दिन हुनकर अन्दर के जे छै से एकटा योग्यता क्षमता ओ मरैत चलि गेलै हम्म। ताहि दुआरे हम एतऽ ई मानै छियै जे आर्थिक रूपसँ सशक्त भेनाइए सिर्फ

तरह से हुनका अहाँ सशक्त सशक्त करियो हम्म, अच्छा ए चीज के हाँ ए चीज के नींव जे होय छे ने हम हम ई चीज के बहुत माने छिए कि हम्म। बचपने में जे छे ने से देल जाय छे केना देल जाय छे जखन एकटा अहाँ के घर में कन्या के कन्या पैदा होइ छै हम्म। बेटा अहाँ के होइया तऽ अहाँ ओहि दुनू में डिफरेंस नहि करियौ नहि करियौ।
दुनू में ओहि ठाम से शुरू होइ छै असल में ओहि ठाम से जे छै ने सशक्तिकरण अगर के बाद बाद में जे सशक्तिकरण के जरूरत पड़ले नारी के वएह एकटा वजह छै ओ सही एकटा बात वजह छै सबसँ बड़का बहुत वजह छै बढ़िया बात जखन बहुत बढ़िया बात

तऽ ओहो होइ छै तऽ ओ आत्मज्ञान से जे छै ने समझ मे एतै जे हमरा की करऽ के चाही लापरवाही तऽ औरतो के होइ छै लेकिन हम सब तऽ मतलब ओ अनजाना मे हो या जानि बुझ के हो या जे हो लेकिन हमरा सबके यह सशक्त करे के केना सबके समझाबे के या कोन माध्यम से कोन तरीका से तऽ शुरुआत इहो जे हमसब बैसल छी आ ऑनलाइन जुड़लहुँ हेँ ई एकटा महिला सशक्तिकरण अछि नहि तऽ कोई ककरो जाने नहीं छी देखियो सब एक छी केओ एकटा से बोल छै हम सब टेक्नोलॉजी के अपना रहल छी टेक्नोलॉजी में लाइफ जुड़ जाय छी अब सबटा क ले हम्म। छिए फेसबुक व्हाट्सएप बहुत तरह के टेक्निकल चीज और सबसे पहले तो बधाई देना हम बिसर गलो ना हम देने रही आबि कऽ फेसबुक मतलब ग्रुप जे खोललखिन दीदी तऽ चंचला दीदी

बहुत स्वचंद विचार के महिला से हमरा आइ रूबरू होय के मौका मिलल और उ एहि ग्रुप के माध्यम से चंचला दीदी के माध्यम से ताहि दुआरे अहाँ के साथ हम हुनको धन्यवाद कहबनि कि अहाँ एहन व्यक्तित्व हम से हमरा सब गोटे के धन्यवाद आइ जते महिला से जुड़ल छथि सबके देखे छियै हमरा बहुत खुशी होइया सब गोटा के प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अहाँ के बहुत बढ़िया जी हमरा ख्याल से ममता मौसी से हो बहुत देर से वेट कर रहा है हाँ। कौन ममता मौसी
ममता दीदी छथिन ममता दास दीदी छथिन विराट नगर से एक्चुअली वे वो हमर मौसी छे ते दर मुंह से मौसिए निकलते जोड़ो
हाँ जुड़ल खिनिया ने उनका चंचला दीदी जोड़ दियो बहुत देर से बैठल छथिन हमरा मैसेज केलखिन हम बहुत देर से बैठल छी

जल्दी हँ नहि नहि
त हम अर्चना सखी से बातचीत करै छियै ओ एगो टीचर छथिन एक तऽ हाउस वाइफ छथिन और एक टीचर छथिन एहि कारण हम हिनका जे छै से अपन ई परिचर्चा मे शामिल करै लेल अनलियनि ह बजेलियनि हुनका कियाकि ओ बहुत नीक से समझेथिन

अहाँ शिक्षित भऽ जेनाइए सशक्तिकरण के नहि सुधा दीदी सुधा दीदी के हरेक बात मे पूरा कॉन्फिडेंस जे सही लेवल चलि रहल छै अखन से चलि रहल पूरा सब उनका बात मे पूरा सही चलि रहल छै उहे सब पूरा अखन वही बात बजलखिन आदमी हर एरिया पेशेंस होय के चाही ई चीज हाँ पेशेंस होय के चाही आत्मज्ञान होय के चाही कि हम की कऽ रहल छी कहीं अपना कारण केकरो और दुखी तऽ नहि कऽ रहल छी आत्मज्ञान हम्म, हम्म। बहुत जरूरी छै सही मे एक जे ओ पॉइंट बतेलखिन ने ओ पॉइंट बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट अपन जिंदगी मे अमल करबाक चाही लोक बहुत सही बात जरूरी छै अहाँ एज ए हाउस वाइफ और एज ए टीचर एज ए वर्किंग वूमेन अहाँ अपना आप में की अंतर महसूस करे छे की अंतर छे हाउस वाइफ और वर्किंग वूमेन कितने कठिनाई आवे छे अहाँ ए पहलू पे अहाँ अपन विचार रखियो और बताइयो कि, कि जे इस सशक्तिकरण में कितने भागीदार
क्यकि सबसँ पहिले तऽ बतबे के लेे रेखा दी बतेलखिन ह सब तऽ महिला के सबसँ पहिले शिक्षा के ज्ञान तऽ जरूर होयके चाही आ सबसँ पहिले हरेक महिला मे हमरा हिसाब से हरेक महिला मे सेल्फ रिस्पेक्ट होय के चाही सबस जादा सेल्फ रिस्पेकट सबस जादा जरूरी छै आओर ई नहि छै कि हँ जेनाकि मत जूही दीदी कहलखिन अमित सुधा दीदी जेना कहलथि अखन कि बार बार झुकला से भी आदमी हो जाइ छै अथी भ जाइ छै तऽ ओनो नहि होयके चाही है ना सेल्फ रिस्पेक्ट जे छै हर औरत के ओकरा होय के चाही ज्ञान के सेल्फ रिस्पेक्ट हम की कऽ सकै छी हमरा अंदर की गुण अछि ओ हम कऽ सकै छी ओकर बाद जहाँ तक अहाँके बात रहल हाउस वाइफ एंड वर्किंग वुमेन जे हाउस वाइफ के साथ वर्किंग वुमेन छै वो एक साथ

बहुत जगह एहन अथी होइ छै कखनो य अहाँ यदि वर्किंग वूमेन छियै यदि ओ नाव के अहाँ बचाबय चाहै छी तऽ अहाँके हाउस वाइफ वाला जे छै ने या कनि ने कनि डगमगा लगै छै डगमगा लगै छै तखन आदमी मे जे पैसेंस राखे के जरूर जरूरी छै और हमरा हिसाब से ओ जे दू नया पर पाँव राखे छै ओकरा तऽ पैसेंस अपना पर बहुत अंदर होय के पैसेंस गर्ड होय के चाही पूरा अंदर कि नहीं हमको नहीं डगमगाना है चाहे कुछ भी हो जाएगा हम लेके चलेंगे दोनों को साथ लेके चलेंगे है न ताहि के बदला में चाहे कोइ परिस्थिति आ जाय हमरा साथे एहन बहुत तरह के परिस्थिति आयल छै बहुत बेर परिस्थिति एलै सबसे बड़का परिस्थिति हम हमर बाबू होय वाला छला है न तो ओना तऽ हमर दुनू बेटी भेलै तऽ बहुत मतलब नॉर्मले भेला लेकिन बहुत उल्टा उल्टी से की कहाँ सब होते रह गेलै

तऽ बाबू जखन बचल रहल छै तऽ हमरा स्कुल मे स्कुल मे ज्वाइन केने छलहुँ हम है न आओर हमर सबके स्कुल मे छी कि अहाँके जे अहाँ या तऽ डिलिवरी के एक महीना के बाद छुट्टी लिअ या एक महीना पहिले छुट्टी लिअ है न आओर लम्बा सफर नौ महीना लम्बा सफर छै बहुत लम्बा सफर छै बहुत कठिनाई आओर बहुत कठिनाई छै हमरा कने बहुत कठिन की छोड़ दियौ जॉब छोड़ दियौ है न जॉब छोड़ दियौ

मन मे त आर सुबह उठे के इच्छा नहि करे हमर बहिन त रहे बहुत हमर बहिन ओहि विषय मे हेल्प केलक किचन मे त हम जेबे नहि करै छलहुँ नओ महिना त पूरा किचन मे की भ रहल छै हमरा कोई पता नहि छै है न हूँ कोइ मतलब नहि हूँ किचन से मुक्ति मिलल छलै बजा लेलियै हूँ त मुक्ति मिल गेल है न आओर सही मे लेकिन टाइम से टाइम से हम जखन स्कूल जाइ छलहुँ गर्मी के महीना आबि गेलै तऽ तुरंत ओने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ै छै है ना नवंबर बिल्कुल दिसंबर बिल्कुल टाइम ही ठंडा रहै छै जनवरी दिसंबर हल्का ठंडा फरवरी के महीना में गर्मी आबै छलै जखन स्कूल जाइ छलहुँ हैं तऽ सॉल स्टॉल ओढ़ के जाइ छलहुँ हैं अब एते भी सीनियर बच्चा टेन क्लास तक के बच्चा के सामने एना तऽ नहि जा सकै कनी खराब लगै छलैये लेकिन जखन जाइ छलहुँ हैं सब कहै छलै कि अरे टीचर जी ठंडा लगी रहा आपको

है ना अच्छा। तखन हमरा ई चीज के बोल कि नहीं बहुत कठिन चीज छै हाउस वाइफ के यदि हाउस वाइफ छै और ओकरा वर्किंगो करे के बिल्कुल हम अहाँके विदा दै छी। धन्यवाद हमर एकटा गेस्ट रहि गेलखिन एकटा तऽ दू गो रहि गेलखिन एकटा संजू शरण दी के हम बजेने रहियन उ शायद हुनका नेटवर्क प्रॉब्लम छै मैसेज केलखिन कि हमरा नेटवर्क प्रॉब्लम अछि हम नहि आबि पाबि रहल छी एक ममता दास दीदी पता नहि उ नहि आबि पाबि रहल छथिन

चलू ताबे हम शुरू करै छियै ममता मौसी नहि देखाई पड़ि रहल छथिन अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि रीना दास जी अहाँ
धन्यवाद एहिपर चर्चा में जुड़लहुँ अहाँके बहुत देर वेट करऽ पड़ल एहि लेल हम क्षमा चाहै छी नहि कोनो बात नहि सबसँ पहिले तऽ किरण अहाँके धन्यवाद और चंचला दीदी के भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम आयोजक के रूप में हमरा बजेलहुँ एहि पर चर्चा के लेल अ, अहाँ की सबसे कहू? पहिले अपन परिचय दियौ नया समूह अछि तऽ अहाँ सबसे अपन परिचय दियौ दीदी अ, हमर परिचय हम रीना दास अछि अ, हम्म। हमर नैहर लखनपुर अछि और सासुर गुरमा रहै छी हेठोड़ा में आओर बेसी की परिचय दिअ नहि बहुत नीक अछि आ चूँकि नया ग्रुप छै ताहि दुआरे हम चाहलियै कि जे सब हँ नहि नहि ठीक छै नहि ठीक छै एकदम बिलकुल सही अपन परिचय तऽ हेबाके चाही आ कियाकि हमर परिचय हमर पहचान छै ने ताहि दुआरे हम्म, सही बात छै अपन परिचय अपन पहचान होइ छै ताहि दुआरे ठीक छै बहुत पहचान बढ़िआँ बात तऽ आ आइ अहाँके ई परिचर्चा मे बजायल गेल अछि एकर टॉपिक अहाँके पता अछि कि की छै एकर टॉपिक नारी सशक्तिकरण नारी सशक्तिकरण शब्द ही बहुत अथाह सागर में भरल छै कि ई सशक्तिकरण शब्द जे छै ने से बहुत हम्म। अथाह सागर छै एहिके वर्णन नहि कयल जा सकै छै एकर शुरुआत हम एकटा एकटा छोट अपन हम लिखलहुँ हेँ कनि मनि लिखै छी बहुत नहि लिखै छी लेकिन आइ हम लिखलहुँ हेँ बहुत नीक लिखै छी अहाँ हमरा पता अछि कि अहाँ बहुत हँ नीक ओहिमे लिखै आइ छी हम लिखलहुँ हेँ ए, नारी हँ सशक्तिकरण हम शुरुआते एहिसँ करब आ एकरे हम अपन डिफाइन करब बादमे जी सृष्टि की तुम रच सुंदर रचना तुम ही तो संसार हो

आ आइ से नहि सनातन मतलब जहिया से ई युग बढ़ले तहिया से सशक्त छथिन हुनका सशक्ति के करण के सशक्त खुद में सशक्त छथिन शुरुए से छथिन आगुओ रहथिन बीच में की भऽ गेलै एकटा नहि छै एकटा हनुमान जी के अपन बल जे बलवान छलखिन हेँ ओ बिसरि गेल छलखिन हेँ तऽ अपना सबके जखन देखबै वैदिक युग में सीताजी जे छलखिन हेँ से सब चीज में परिपूर्ण छलखिन हेँ धनुर्विद्या से लऽ कऽ अपन ओ पेंटिंग कहियो अहाँ धनुर्विद्या कहियो पढ़ाई लिखाई कहियो ओहि समय में हर चीज के स्वच्छता रहे पाक पाक विद्या कहियो जते पाकशाला हर छै चीज में ओहोमे सब सारा हर चीज में सशक्त रहथिन बिना महिला के कोनो काज नहि रामजी जखन सीताजी छलखिन आ हुनका सुमेध यज्ञ करऽ पड़लनि जब सीताजी वन में छलखिन हँ तऽ हुनकर मूर्ति के साथ किया कि एक नारी के बिना नर अधूरा छै

भगवान खुद ई चीज बतेलखिन या कि हमहूँ जे छियै से अधूरा छियै हुनका बिना। अर्धनारीश्वर शिव के अर्धनारीश्वर कहल जाइ छै हम्म। हँ? जे ओ अर्धनारी जब तक शिव हुनका साथे नहि जुड़ै छथिन ओ सब रहै छथिन सही शिव बात। जखन जुड़ै छथिन तब ओ ताहि दुआरे बहुत नारी के ज्ञानवर्धक सशक्त- बात छै ई बहुत बेसी ज्ञानवर्धक बात छै बहुत नीक बात शायद बहुत कम लोग के ई सशक्त चीज के बुझल ओकरा कोनो जरूरत नहि छै सशक्त के कियाकि सशक्त सब दिन से छै ओकरा की भऽ गेलै ने बीच में बीच में किछु परिस्थिति पैदा भेलै वैदिक काल के बाद से धीरे धीरे ई बहुत बड़का विषय छै एहि पर लम्बा हम्म। नहि जेबै बीच में की जे जे नारी के जे छै सिर्फ एतेक धीरे धीरे ओ बलवान ओ जे अपन बल छलै ने ओकरा भीतर में जे सशक्तिकरण छलै ओकरा धीरे धीरे जे छै से कम करऽ लगलै समाज के किछु व्यवस्था सब एहन भेलै ताहिसँ जे ओ अपन सशक्तिकरण बिसरि गेल रहै

अगर ओ सही। श्रृंगार करनाइ छोड़ दे तो सारा व्यापार बंद भ जेते और कते अब आ सारा बेघर भऽ व्यापार जेतै पुरुष कते करै के छथिन। रोजगार छीन जेतै कते के रोजगार बंद भऽ जेतै बिल्कुल सही बात आ वही ती- आ कहै छै ने नारी व्रत त्योहार करै छै बहुत गोटा के बहुत गोटा कहै छै जे ना- हँ सही में नहीं करबाक छै अपन दे- अपन अहाँ पहिले आत्मरक्षा करियौ तकर बाद अहाँ फास्टिंग करियौ बहुत गोटा कहै छै फास्टिंग व्रत त्योहार अहाँ फास्टिंग के अलग मैटर छै व्रत त्योहार अगर नारी करै छथिन

तऽ ओ अपनेमे सशक्त छथिन हुनका बिसरा देल गेल छलैए एहि ग्रुप दुआरे जे छै से ई जामवंत नहि छलखिन हेँ जे बजरंग बलीके अपन बलके आह्वान हँ। करेलखिन लंका जाय लए हँ, से ई हँ। ग्रुप सब अखन कहल छै बहुत नीक काज कऽ रहल छै बहुत परिवर्तन एलैए समाजमे बहुत परिवर्तन बाँकी छै अपना सबके की छै से हँ। एकटा अथी छै मतलब एकटा समाज सेविका छलखिन हेँ इला भट्ट हुनकर एकटा हँ। किछु पंक्ति छै जे हम सुनायब

एकटा लाइन छलैए से हम पढ़लियै तऽ हम्म। कते बढ़िआँ मातृत्व हमरा सबके जे जे- सहीमे अ, सृष्टि जे छै से मातृत्वके गुणके साथ हमरा सबके बनलखिन हँ तऽ हमसब जे छै एकटा जन्म दै कालमे जे कहै छै बीस हड्डी तोड़ैके जे दर्द होइ छै ने विज्ञान साबित केलकैए जे बीस हड्डी जे तोड़ैके जे बीस ने बीस हड्डी दू सौ टूटैके हड्डी जे दर्द कहै छै दू सौ आँय? हड्डी टूटे दू सौ हड्डी टूटे पर जे दर्द होइ छै से एते हाँ दर्द दू सौ सही- हड्डी मतलब हाँ या मान ली बीसे हड्डी एक हड्डी टूटे छै तऽ आदमी के मौत भऽ जाइ छै तऽ हम्म। ओते तब एक जे छै से एकटा सृजन होइ छै एकटा तऽ ओ नारी तऽ शुरू से सशक्त छै ओकरा सशक्तिकरण के जरूरत है हाँ तखन छै जे बीच बीच में जे ओकरा पर धूमिल भऽ गेल छै ओकरा हटेनाइ

हाँ तऽ बस, एहिमे ई नहि एतबे छै जरूरी छै। अहाँके सबसँ पहिल छै सबसँ पहिल छै अहाँके विश्वास दोसर सकारात्मक सोच अखन अर्चना बहिन की कहलखिन हेँ जे हाउस वाइफ जे छथिन ने से हुनका ई नहि बुझेके रहै, हम तऽ हाउस वाइफ नहि हाउस मेकर कहै छी हमरा कोई हाउस वाइफ कहै छथिन हम कहलियै, नहि कहबै अहाँ घर बनबै छियै अहाँ घरके पत्नी नहि छियै अहाँ घर बनबै छी खैर ई फीलिंग्स हमरा सबके घर में कखनो नहि भेल जे अहाँ ककरो होइ छै बहुत गोटा के मुंह से सुनने छियै जे हमर पति कहै छथिन या घर में जे साउस छथिन अहाँ घर में बैस के भरि दिन की करै छी एहि चीज एहि वाक्य से हमरा नहि गुजरऽ पड़ल से हम बहुत खुश नसीब छी एहि चीज से और हम करके लेवाक
तखन जे छै ने तखन जे छै से पति के ई सोचे नहि रहते जे ई घर में बैस के भरि दिन करैया की करैया की सही बात कियाकि बहुत ओकरा तऽ आधा बढ़िया सैलरी अहाँ देबै ने हम्म, हम्म, घर हम्म, पूरा मेंटेन करैया तऽ आधा सैलरी अहाँ दियौ अहाँके ऑफिस मे काज करी तऽ अहाँके घर के सारा काज करैया आयरन प्रेस कऽ कऽ दैया बच्चा के टिफिन बनाबैया अहाँके टिफिन बनाबैया घर परिवार सम्हारैया अहाँके गेस्ट देखैया हैं? एते तक कि वो तो अहाँके इसका entertainer काम बनैया। है हँ, हँ, खैर तऽ बहुत अहाँ बढ़िया अहाँके स्वच्छन्द विचार जे छै बहुत नीक लागल और हमरा लागैये सबके बहुत पसन्द आयल हेतै अहाँके स्वच्छन्द वि चार आइ के आइ के नारी जे छै से एहन होयके चाही बहुत बढ़ियाँ आ नारी सशक्तिकरण की छै अखने ई चीज आइ के दौर के नहि छै ई शुरू से ही ई चीज छै और एकरा लोकके शायद समझ नहि पाबि रहल छथिन लेकिन आइ बढ़िया से हुनका सबके समझ में आबि गेलै तै कि जे खाली पढ़नाइ लिखनाइ या शिक्षित भेनाइ ये सशक्तिकरण नहि होइ छै आइ सिर्फ हम नौकरी कऽ के कमा रहल छी नहि, ओकरा नहि। सशक्तिकरण नहि अहाँ करै सिर्फ छै ई बुझियौ जखने अहाँ देव के सृजन कऽ सकै छी अहाँ तखने सशक्त छी हम्म, बिल्कुल बिल्कुल अपना आप में सशक्त छी अहाँ बहुत तखने बढ़िया सशक्त दीदी हेबै, लागल मायने अहाँ बदलबै। साथे बहुत सशक्तके नीक मायने लागल बदलि अहाँ सकै से हमरा बहुत छै बढ़िया बहुत नीक विचार हमरो बहुत नीक लागल किरण आओर और पता एते नहि सुन्दर टॉपिक पे एते बढ़िया अहाँ अपन विचार रखलियै या एते हमर परिचर्चा में जुड़लहुँ हम चाहब आगू हमेशा अहाँ जुड़ैत रहियौ अपन स्वच्छंद विचार राखू अरे बिल्कुल हम तऽ मतलब अ, कहू कि हमरा तऽ बहुत नीक लागैए हम जे किछु कऽ सकी अगर एको भावना देखियौ जरूरी नहि छै कि अहाँ सशक्त केकरो अर्थे से बना सकै छी अहाँ अगर भावना आइए से भी दीदी सशक्त एलखिन बना यऽ लेबै। दीदी आइ के बारे में आइ अहाँ की अहाँ के दि- की दिनचर्या रहे कनी अहाँ कहियो आइए दीदी एलखिन यऽ अ, किछु सामाजिक काम कऽ कऽ तऽ ई ओहिसँ हुनका जे छै से खुशी मिलै छै ओ ई काज हुनका सशक्त बनबै छै तऽ आइ दीदी बिल्कुल एलखिन यए दीदी की बिल्कुल केलियै अहाँ अहाँ ने हँ हम हम अपन एकटा एहि पर हम प्रकाश डालै छी आइ हमसभ मानव ताहि दुआरे हमरा लेट भऽ गेल आइ हमर सबके आब हेटोरा के अम, अ, सब जते जत छलखिन हेँ सभगोटा सहयोग केलखिन हेँ ताहि द्वारा ई सम्भव भऽ सकलै जे आइ हमसभ मानव सेवा आश्रममे गेलियै यऽ आओर चञ्चला दीके भी बहुत बड़का योगदान रहलै ओहिमे आओर हमर ग्रुपके जतेक सदस्य सब छथिन सब बहुत उत्साहके साथ एहिमे भाग लेलखिन हेँ ओ सब हुनकर सबके साथ नहि रहतै तऽ असगर हम की असगर अहाँ अगर करबै असगरमे अहाँ कनि कऽ सकै छी ग्रुपसँ करबै तऽ अहाँके ओहिठामके ओहि आश्रमके तऽ मतलब एकटा अथी बतायब जे मानव आश्रम एहि दुआरे कहै छै जे ओहिमे वृद्ध छथिन ओहिमे महिला छथिन ओहिमे जे रोड पर जे अहाँके हँ कहियो कहियो कहियो रोड पर जे भीख मांगे छथिन हुनका सबके रेस्क्यू कऽ कऽ ओहिमे राखल जाइ छै अच्छा। तेहन टाइप के बहुत गोटा छथिन ओहिमे तऽ हम सब आइ ओहिठाम जाके एलहुँ बहुत एहि ओहिठाम लेल अहाँके पूरा हिठौड़ा ग्रुप के बहुत बहुत बधाई अहाँके बहुत नीक आ काम कऽ के एलहु हें अहाँ सब ओहिठाम गेला के बाद ई लाइन एते सटीक बैसे छै एहि गाना के नहि कहै छै दुनिया मे कितना गम है मेरा गम कितना आइ विशाखा गम प्रसून कहलखिन विशाखा प्रसून कि अपना सा- अगर अहाँ सक्षम छी तऽ अपना साथ मात्र पाँचटा जे जरूरतमंद औरत छथिन हुनका सबके सशक्त बनैयो हुनकर जरूरत पूरा करियो वह काफी छै एक सशक्तिकरण ले बहुत नीक लागल हमरा अगर एक एक एक आदमी के भी अगर मन से तन या मन या धन या तीनों में से कोनो एकटा चीज से अगर एको आदमी के सशक्त क देबे तो हमरा लगता है कि हमर जीवन सफल भ गेल बहुत बढ़िया

ताकि संचंचलो दीदी के में बहुत बड़का योगदान छलनि ग्रुप के तरफ से एहि ग्रुप में ताहि दुआरे जे छै से हम ग्रुप के माध्यम से अपन हेटौड़ा ग्रुप के सब सखी दीदी सब जते छथिन हमर ग्रुप के हेटौड़ा ग्रुप के भी एक अलग से नाम छै हेटौड़ा कर्ण सखी परिवार वाह, जे कि बहुत सशक्त बढ़िया। समूह से जुड़ि गेलखिन हैं मतलब हुनकर संगे ओकर अथी बैल- भेलैया तऽ हम हुनको सबके धन्यवाद देबनि और ग्रुप के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करबै ठीक छै धन्यवाद। विदा ली धन्यवाद धन्यवाद सब गोटा के
कंजला दी आब कनी समाप्ति पर छै प्रोग्राम अहाँ कनी हम अहाँ से आग्रह करब कि अहाँ कनी देर ले जरूर जुड़ू और एहि परिचर्चा में भाग लिअ अहाँ अपन गोर लागै छी दी। बहुत बहुत- खूबसूरत लागै छी और पर्पल पर्पल आइ हम सब क्या पहन के लिए या क्या कि ई छै एंडलेस लव तऽ एकर अथी सूचक छै कि पर्पल जे होइ छै से इनलेस लव होइ छै हमर सबके प्यार छै सशक्त कर्ण महिला ग्रुप लेल बहुत मतलब इनलेस छै असीम छै आओर हमेशा रहतै बहुत बहुत स्वागत दीदी अहाँ ई स्ट्रीम यार्ड पे ई चीज कऽ रहल छियै बड़ी मेहनत लागि रहल है हम देखलहुँ हँ

तब दीदी अहाँ एते बढ़िया ग्रुप खोललहुँ हेँ समूहके अहाँ जोड़लहुँ हेँ एहि लेल अहाँके बहुत बहुत बधाई बहुत नीक रिस्पॉन्स मिल रहल अछि अहाँके अहाँ की सोच के इस ग्रुप के निर्माण के लिए दीदी सबसे पहले तो अहाँ ई बतैयो
सबसँ पहिले तऽ हम अहाँके कहब किरण जे अतेक नीक अहाँ ई प्रोग्रामके सञ्चालन केलहुँ हेँ ई प्रस्तुतिकरण अहाँके कोनो जवाब नहि छलए एतेक बढ़िआँसँ अहाँ तखनसँ लागल छी तीन बजेसँ एखन कतेक पाँच बजे पाँच बाजि गेल एतेक बढ़िआँ अहाँके प्रस्तुतिकरण छलए जेकर कोनो जवाब नहि छै अहाँके बहुत बहुत एकदम दिलसँ एहिके लेल आभार और बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद अहाँ के प्रोत्साहन अछि दीदी अहाँ के प्रोत्साहन अछि हमेशा आगू बढ़ावे लेल हम प्रोत्साहित करैत रहे छी एहि लेल तऽ हमरा अहाँ के आभार व्यक्त करे के चाही प्यार छै अहाँ कहलिए ने इंडलेस प्यार वह प्यार छै आओर हम तऽ बुझै छियै जे किरण के बिना चंचला किछु नहि छै प्रकाश जे छै ने अहाँके ओ प्रकाश हमरा आओर सशक्त करैया वास्तव मे ई एकदम दिल से कहि रहल छी एहिना नहि अहाँके करे लए

ओहिना केकरो प्रति केकरो सम्मान नहि होइ छै किरण अहाँमे अछि ओ क्वालिटी जे अहाँके लेल दिलसँ एकदम प्यार छै दिलसँ रिस्पेक्ट छै आ हमही नहि हमरा लागैए बहुत गोटा अहाँके ओतबे रिस्पेक्ट दै छथि ओतबे प्यार दै छथि तऽ ई अहाँमे अछि सशक्तिकरण अछि जे हम देख रहल छी
आर अहाँ एकदम कलर के कतेक बढ़िया से एकदम अथी के लिए जो पर्पल कलर दोनों आदमी के हमू कोशिश केलहुँ पर्पल कलर में छी अहाँ तऽ अहाँ के साथ भी तऽ इनलेस प्यार तऽ छैहे ओहिके साथ ई पर्पल कलर के एक गरिमा सम्मान न्याय और दूरदर्शिता के सेहो बाहक प्रतीक मानल जाए छै हाँ तऽ ई अहाँ अखन एकदम पूरा एकरा एकदम उजागर कऽ रहल छी एहिमे कनिको दूमत नहि छै जे से एकदम अहाँके जे आइके ई प्रस्तुतिकरण अछि आ जते गोटा देख रहल छथिन हमरा सबके साथे जुड़ल छथिन सब गोटा के हम प्रणाम करऽ चाहब जे पैघ छी तिनका सबके चरण स्पर्श आ जते छोट छी सब गोटा के बहुत बहुत प्यार हमरा सब आबिते आबिते किरण एकटा सवाल कऽ देने छथि लेकिन ओहिसँ पहिले हम सोचलहुँ अहाँ सबके भी एतेक जुड़ि कऽ तखनसँ दू घंटासँ एतेक बढ़िआँ ई जे पहल छनि किरणके आइके ई प्रोग्राम वास्तवमे ओ शुरुएमे कहलखिन हेँ जे ई मजदूर दिवसके दिन ई की भऽ रहल छै जे महिला सशक्तिकरण पर प्रोग्राम आइ तऽ एकदम पूरा इंटरनेशनल हॉलीडे छै मजदूर दिवस मनायल जाइ छै तऽ ई बहुत नीक लागल हमरा एकदम अहाँके जे ई अमेरिकाके एकटा नारा सेहो छलैए जे आठ घंटा काम आठ घंटा मनोरंजन आ आठ घंटा आराम नहि आ तहिए से ई नारा के साथ ई मजदूर दिवस शुरू भेल छै तऽ लेकिन आइ हमसभ मजदूर दिवसके अहाँ एकदम कन्वर्ट केलहुँ हँ महिला सशक्तिकरणमे आ एकर उदाहरण अखन अपना सबके बीचमे एतेक सशक्त महिला सब आबि कऽ एतेक बढ़िआँ बढ़िआँ पॉइंट सब कहि कऽ गेलखिन हेँ बहुत नीक दीदी हम बहुत प्रभावित भेलहुँ हँ हमरा लागैए सब जे दीदी बहिन सखी सब जते देखलखिन या सुनि रहल छथिन ओहो सब बहुत प्रभावित भेल हेथिन बिल्कुल बिल्कुल तऽ इएह तऽ छै आइ मजदूर दिवसके दिन महिला सशक्तिकरणपर आबि कऽ एतेक बढ़िआँ प्रकाश डाललखिन हेँ सभगोटा अहाँ एतेक नीकसँ प्रोग्राम कऽ रहल छी ई सभ महिलाके स्पेशल फील करेनाइ भेलै आ इएह उद्देश्य अइ जे हम सभ महिला स्पेशल छी कोइ हमसभ कम नहि छी आ जे पॉइंट सब रखलखिन हेँ ताहि पॉइंट पर पहिले अहाँके हम प्रश्नके जे जवाब अहाँ हमरा जे कहलहुँ जे की उद्देश्य छलैए तऽ उद्देश्यो एकर इएह छै उद्देश्य ई पेज के यह छै जे हम सब महिला सशक्तिकरण के एकटा अभियान जे लऽ कऽ चललहुँ हेँ जाहिमे एकदम कदम से कदम मिला कऽ हाथ पकड़ कऽ अहाँ छी साथे और भी बहुत गोटा छथि हमरा सबके साथे जेना आइ अहाँ आगा एलहुँ हेँ तहिना धीरे धीरे कऽ कऽ सब गोटा एथिन आगा आ जुड़ि रहल छथिन हमसब जखन कोई आगा बढ़ै छै एहन तरह के तऽ असगरे रहै छै लेकिन जे पॉजिटिव सोच के छथिन पॉजिटिव किछु तखन से अहाँ सब सकारात्मक सोच के बहुत चर्चा केलहुँ हैं तऽ हम ओहि सकारात्मक सोचे के कहब जे जे सकारात्मक सोच के छथिन ई अभियान में जरूर शामिल हेथिन आ अपन सोच से लाभान्वित करथिन सब गोटा के सब महिला के जे हमसब वास्तव में ई खाली नारा नहीं रही जाए हमर सबके महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण हमर सबके नारा नहीं रहे हम सब वास्तव में महिला सशक्त हो आ सशक्त समाज के सृजना कर